Id-Damma ta' De Soldanis hi dizzjunarju enċiklopediku, xogħol li nbeda fis-seklu tmintax, iżda li kien biss ftit tas-snin ilu li mar għall-istampar. It-tim ta' Lsienna ltaqa' ma' Doctor Olvin Vella sabiex jiskopri aktar dwar dan id-dizzjunarju. Gianfrancesc Agius de Soldanis kien Għawdxi, mir-Rabat. Kien raġel għaref, kellu bibjoteka kbira u kien iħossu qed jgħix f'iżolament fi gżirtu u kien jinfex jibgħat ittri Lill-korrispondenti internazzjonali kien jikteb Palermo, Pariġi, Venezja, Ruma, Ferenze. Kien iħobb lil Artwelidu Għawdex u kiteb l-istorja tagħha. Fuq kollox kien iħobb il-lingwa u kiteb grammatka għal waħda tnejn, dizzjunarju kbir ħafna u wkoll ġabra tal-qwiel. Id-damma hija id-dizzjunarju tal-kliem Malti miġbur minn fomm in-nies, għax il-Malti fi żmien Desodanus ma kienx ilsien miktub. Id-Damma hija dizzjunarju kbir, twil ħafna, maqsum f'erba' volumi. Il-kelma Damma tfisser ġabra. Hu ġabar il-kliem għax kien jibża' li maż-żmien il-Malti qed jintilef u kull kelma għad tmut. Allura ried jiddokumenta kollox. biex ma jintilef xejn. Qatt ma ġie ppubblikat għax kulħadd kien jaqta' qalbu li jidħol għal biċċa xogħol bħal di. L-ewwel volum fih disa' mit faċċata u daħlu għalija żewġ studenti tfajliet tad-Dipartiment tal-Malti, Rosabel Krabot u Joanne Trevisan, li ħabirku biex il-estuħ, it-traskrivewħ b'mod fidil ħafna, jiġifieri meta taqra xogħolhom tkun qed taqra dak li tabilħaqq ried jikteb Agius de Soldanis, u ppubblikajnieh bis-saħħa ta' tant ħbieb Għawdxin. Kienet opra li tatna sodisfazzjon naħdmu flimkien. Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ingħaqad mal-Bibljoteka Nazzjonali, ma' Heritage Malta u mal-Ministeru ta' Għawdex, u anki maċ-Ċentru tar-Riċerka tal-Università, u lkoll flimkien, Ħriġna dan il-kapulavur li kien ilu jistenna l-pubblikazzjoni 250 sena. Id-Damma għalkemm hija dizzjunarju, hija dizzjunarju speċjali. Fin-nuqqas ta' gazzetti, id-Damma għandha elementi li ssibhom fil-gazzetta, pereżempju X'kien qed jiġri dik il-ħabta? L-aħbarijiet li l-Kales daħal f'Għawdex fl-1757, meta qed jirrakkonta fuq ix-Xewkija u jgħid li parti minn ġnien ġarrbet ħsarat kbar minħabba r-riefnu, Jew inkella meta jitkellem fuq l-irdum u jgħidlek ma' tali irdum għad hemm fdal fuq il-blat ta' bastiment li tfarrak miegħu. De Soldanis kien jikteb ħafna tagħrif li normalment ma nsibuhx f'dizzjunarju. Il-kelma mnarja jgħidlek illi ħafna Maltin kienu jitilgħu lejlet l-Imnarja, ir-Rabat, u wara l-Quddiesa tal-Imdina. Jibqgħu sejrin il-Buskett u hemmhekk jagħmlu l-picnic. U hemmhekk jisimgħu l-għana. U hemmhekk jilagħbu. U min irid jara dan kollu, ikompli De Soldanis, fid-damma, jista' jara t-tila ta' Favre. U għax kien Għawdxi, ikompli jżid, l-Imnarja niċċelebraw Għawdex ukoll. In-nadur hemm il-Buskett u jagħmlu t-tlielaq ta' żwiemel u sebgħu u dalab. Id-damma ħadet disa' snin biex tiġi ppubblikata. Għax wara x-xogħol ta' Joanne Trevisan u Rosabel Carabott fit-traskrizzjoni, Rosabel bdiet tirrevidiha u dan huwa xogħol li jieħu ħafna ħafna żmien. Id-diffikultajiet konna nħalluhom għall-aħħar u konna nitkissru magħhom. Kien hemm ukoll ħafna xogħol sakemm niġu għall-proċess